سرائیکی ریت دے ݙیکھݨ آلے سبھے دوستاں، سڄݨاں، متراں، ٻیلیاں کوں تہاݙے میزبان شمائل موہاݨے دا سلام۔ سائیں اڄ اساں ات ویلھے موجود ہیں دریا دی مݨ دے اتے دیگری دا ویلھا ہے تے آپݨے ٻہوں سوہݨے دوست اساݙے سرائیکی وسیب دے ٻہوں سوہݨے اسلوب دے شاعر ہن اساݙے نال شہباز مہروی صاحب ہوݨے آئے ودن ساݙے کول لنگھ ہن سائیں ساݙا ماݨ ودھایا تے اڄ انہاں دے نال ساݙی ڳالھ مہاڑ اساں کرویسوں۔ تے انہاں دا ہک شعر میڈے ذہن دے اتے آندا پیا او ساکوں سنڑائی ونجاں کہ اوندی کنڈ تے عربی گھوڑے ان در کئیوے جیندے گھر اچ سیواں آلی گھوڑی کینی۔ کیا حال ہن سائیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تساں ٹھیک ہو خیریت ہے؟ شکر ہے اللہ پاک دا اللہ دا کرم ہے تساں سنڑاؤ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک لنگھے وے سائیں مان ودھائے وے۔ سائیں تہاڈی محبت ذرا نوازی۔ کیویں گزردی پئی سائیں اج کل دی زندگی تہاڈی؟ الحمدللہ سائیں مولا دا کرم ہے مزے دے وچ۔ ڈیوٹی، گھر، دوست احباب تہاݙے جھیں سوہݨے من موہݨے چس چیندے پئن۔ چلو چنگی ڳالھ ہے ٻہوں سوہݨی ڳالھ ایویں چساں چاہندے رہو۔ دعا کیتی کرو۔ جی ہا تے مرشد پہلا سوال میݙا ہے اڄ تہاݙے کول کہ تہاݙی نظر دے وچ شاعری ہے کے شی؟
شاعری بیسیکلی تاں ہک آرٹ ہے۔ دنیا دے وچ کائنات دے وچ جتنے وی آرٹس ہن انہیں دے وچ سب توں کمپلیکس وی آ گھن اور سوفسٹیکیٹڈ وی آ گھن۔ کمپلیکس وی ہے سوفسٹیکیٹڈ وی ہے جیویں غم اذخار صاحب نے وی آکھیا کہ تھئیں کہ ننگی تار کوں تساں زبان نال پکڑݨ آلی ڳالھ ہے تے شاعری ہک بڑا سوفسٹیکیٹڈ بڑا کمپلیکس آرٹ ہے اور اللہ تعالی دا جیندے اتے کرم تھیندے ہک گاڈ گفٹیڈ ابیلٹی ہوندی ہے نیچرل ہوندی ہے جیویں کاٹھی دے وچ بھاؤ موجود ہوندی ہے جیڑھے ویلے بیسٹ انوائرمنٹ آندے جیڑھے ویلے مطلب کاٹھی سکی ہوندی ہے تساں کوں تیلی ڈکھیندے وے اوندے بعد اوندے وچوں بھاء باہروں آندی ہے شاعر وی ایویں ہوندے شاعر گاڈ گفٹیڈ ہوندے نیچرل ہوندے بائی ڈیفالٹ ہوندے جیڑھے ویلے حالات و واقعات ایہو جہے تھیندے اوندی گرومنگ تھیندی ہے اوندے بعد اوندا جیڑھا اندر آلا شاعر ہوندے او بڑی او باہروں آ ویندے ول اوندی اپنے اگو اوندے لوازمات ہوندن تساں کیویں اونکوں توانا کریندے وے تے شاعری گاڈ گفٹیڈ چیز ہے۔ جیویں قرآن مجید اچ ہی اللہ پاک نے فرمایا تلامیذ الرحمن ہن شاعر مطلب اللہ دے شاگرد ہن۔ تساں پیسے بھر کے ڈاکٹر وی بݨ سڳدے وے انجینئر وی بݨ سڳدے وے میرٹ تے داخلہ نی تھیا تساں سیلف تے ایڈمیشن گھن گھندے وے۔ تساں اگر چاہو کہ جی میں شاعر بݨݨے پیسے لا ݙو پوری جتن جو مرضی کر گھنو جتنے جتن کر گھنو تساں شاعر اگر ہوسو تاں ہوسو اوندے علاوہ شاعر نی بݨ سڳدے تساں۔ بالکل جیویں کہ گالھ کیتی کہ یا تاں شاعر ہوندا ہے یا نی ہوندا۔ وچال اچ کوئی گالھ کونی۔ بالکل بالکل۔
ٹھیک تھے گیا تے اے دسے سو مرشد کہ سرائیکی جڑی غزل ہے اج او کیرے مقام تے ہے تے اوندے مستقبل کو تساں کیویں دیکھ دے پے وے سرائیکی غزل تساں اگر سرائیکی ادب دی تاریخ دیکھو او اتنی زیادہ لمبی چوڑی کوئی نہیں خاص طور تے جڑا سارا جکو اساں آ گھندے ہیں کہ نواں جڑا سارا دور شروع تھے ہے نواں ادب جڑا سارا آندا پے سرائیکی دا اوندے وچ پہلے تاں اے صورت حال ہئی کجھ عرصہ پہلے زیادہ کوئی نی پندرہ سال ویہہ سال پہلے تاں مشاعریں دے وچ غزل پڑھی کون ہئی ویندی سٹیج تے لوک پڑھدے ای کون ہئی بڑی ہیزیٹیشن ہچکچاہٹ ہئی لوک سنڑدے کوئی نہ ہن مطلب سماعتاں اتنا توانا کوئی نہ ہن لکھیندی کون ہئی پئی غزل اوندے بعد ہک نویں جنریشن آئی ہے جیڑھی پڑھے لکھے لوگیں دی نوجوانیں دی انہیں آکھیا سرائیکی غزل کوں بڑا اگونہاں ٹورے بڑا پندھ کیتے سرائیکی غزل نے ہن ماشاء اللہ کتھائیں وی جیڑھا تساں مشاعرہ تھیندا پیا ہووے اردو سرائیکی دا اتھاں اگر اردو وی خوبصورت غزل اردو تے خیر ہک آپنڑی تاریخ ہے اردو دی جتھاں خوبصورت غزل سنڑݨ کوں ملدے اتھاں سرائیکی دی وی اوندی برابر نال تہاکوں خوبصورت غزل گو کہ اساں حالی وی مطلب بہوں سارا کم کرݨ دی ضرورت ہے اوں لیول تے اساں کوئی نی پہنچے لیکن نوجوانیں کول بڑی امید ہے جیڑھے پڑھے لکھے نوجوان ہن سوجھوان ہن مطالعہ کریندے پئے ہن مشاہدہ کریندے پئے ہن غزل کوں ہر ݙینہہ جیویں جیویں گزردا ویلھا گزردا ویندے اونویں ہی غزل اڳتے ویندی پئی ہے پچھتے کونی آندی پئی اڳتے ویندی پئی ہے ماشاء اللہ اے تاں ٻہوں چنڳی ڳالھ ہے تے ہک اساݙے دوست ہن انہاں ایہو ڳالھ کیتی ہئی کہ جیویں کہ اڄ اساں ݙیکھوں کہ برصغیر دے جیڑھے لوک ہن او غزل دی چس توں اڄ ٻاہر نی نئے انہاں کوں ٻئے صنفاں اونویں نی بھاندیاں جیویں غزل بھاندی ہے تاں سرائیکی دے وچ وی پہلے ایویں ہئی کہ اساݙی جیڑھی سݨݨ آلی آڈینس ہئی او ݙوڑے دی چس کولوں ٻیہر نہ ناندے پئے۔ او ݙوڑے دے علاوہ انہاں کوں اگر کٻئی صنف سݨائی ونڄے تاں انہاں کوں چس نہ ہئی آندی۔ لیکن ہݨ غزل کوں اساں ݙیکھدے پئے کہ ترقی کریندی آندی ہے تے انشاءاللہ اساں اللہ کولوں اللہ سوہݨے کولے دعا کریسوں کہ مزید اڳاں تے ونڄے۔ جی ایندے وچ ہک اے وی ہے نا سئیں کہ تساں کہیں وی کوئی فوک ادب ہے یا کہیں وی زبان دا ادب ہے اوندے کول آڈینس اوں ویلے محظوظ تھیندن یا اوندی چس اوں ویلے آسی جیڑھے ویلے تہاکوں اوں زبان دا سواد محسوس تھیوے۔ اردو شاعری ہے تاں اوندے وچوں اگر تساں فارسی تراکیب استعمال کریسو تہاکوں او وی غزل محظوظ کوئناں کریسی آڈینس کوں اور اج غزل جیویں ائیے اردو دی اپنی فارسی کول فلٹر تھی کے پہنچے۔ ایویں ہی جیڑھی شروع دے وچ غزل لکھی ویندی پئی سرائیکی غزل او سرائیکی گھٹ اردو زیادہ لگدی ہئی۔ فلٹر کوئناں ہئی تھئی زبان اوندے وچوں سرائیکی دا سواد کوئناں ہئی آندا پتہ لگدا ہئی ہک اوپری صنف ہے۔ نوجوانیں کم کیتے اوندے اتے ڈکشن پیور کیتی نے۔ سواد تاں ہوں ویلے ہی آندے جیڑھے ویلے تساں خالص آپنی زبان دے لفظ ورتیں دے وے۔ ڈکشن جتنی تہاڈی صاف تھئی ہے کلیئر تھئی ہے فلٹر تھئی ہے اوں اونویں اونویں چس رس ودھی گئے سرائیکی غزل دے وچ۔ اج ڈے گھنوں جیڑھا وی نوجوان ہے مشاعرے دے وچ ڈوہڑا تہاک سنڑݨ کوں وی نہ ملسی، لوک پڑھدے وی نی، اوندی وجہ ہے کہ او سپیس ہی ختم تھئی ہے، غزل نے اوندی سپیس گھن گھدی ہے اپݨی ڈکشن اور اپݨے خیالات دی بلندی دی وجہ کول۔ تے سئیں اساݙے ݙیکھݨ آلیاں کوں اے ݙس ݙسو کہ تساں سرائیکی شاعری دے وچ نظم دی چوݨ کیوں کیتی ہے؟
اے تاں میکوں ہی پتہ کوئی نی میں کیوں چوݨ کیتی ہے نظم دی۔ اے۔ میں پہلے ہی تہاکوں عرض کیتی ہے کہ شاعری ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے تہاڈے اپنے وس اچ کوئی نہیں ہوندا ایویں جس لے تساں شاعری شروع کریندے وے لکھدے وے وقت گزرن دے نال نال تہاڈا ہک اپنا ہک طبعی ہک تہاڈی طبیعت دا ہک رجحان ہوندے او بائی ڈیفالٹ ہوندے تہاک تساں تہاکوں کیڑی چیز زیادہ اٹریکٹ کریندی ہے کیڑی چیز کچھ لوگ ہوندے ہن جیڑھے نیچر لور ہن انھاں کوں مطلب حسین نظارے خوبصورت لگدن کوئی اینیمل لور ہن جنھاں کوں جانور زیادہ پسند ہن ایویں ہی ایہ بندے دے آپݨے وس اچ نی ہوندا کہ او درختیں نال پیار کرے یا جانوراں نال پیار کرے ایہ اوندے اچ بائی ڈیفالٹ ہوندے۔ میں سمجھداں کہ نظم دے وچ سپیس ٻہوں اے خاص طور تے سرائیکی نظم دے وچ سرائیکی نظم دے وچ ایں وا تھی سڳدے میݙی رائے یا میݙی آبزرویشن ناقص ہووے اتنی اچھی نہ ہووے سرائیکی نظم دے وچ او کم نی تھیا جیڑھا تھیونڑاں چاہیدا ہئی۔ بہوں ساری سپیس پئی اے۔ غزل لکھدے پئے ہن دوست ݙوڑھا لکھی ہوئی چکے کافی وی لکھدے پئے ہن لکھیندی پئی اے۔ اوندے بعد لارھے ہن وچ کافیاں دی صورت وچ ہن خوبصورت نظم وی وچ ائیے۔ اوں لیول دی نظم جیڑھی اساں کہیں وی زبان اچ ترجمہ تھیوے اور انٹرنیشنل کہیں وی انٹرنیشنل ادب کوں کمپیٹ کرے اوں لیول دی نظم لکھݨ دی ضرورت اے۔ اور او بڑی سپیس پئی اے میدان خالی پئے نظم دا اور نظم لکھݨ میں سمجھداں کہ غزل تاں خیر ہے وی ہک سوفسٹیکیٹڈ صنف ہے۔ نظم دے وچ ایہ کمال ہوندے کہ تہاݙے خیالات، تہاݙی امیجینیشن، تہاݙی آبزرویشن، تہاݙے موضوعات ہکے موضوع تے تساں نی لکھ سڳدے نا نظم تہاݙے موضوعات ہووݨے چاہیدے ہن نویں نویں موضوعات تے تساں اوہ ڳالھ کرو جیڑھی کہیں نی کیتی پہلے فریشنس تہاݙی شاعری اچ آوے تازگی محسوس تھیوے ڈکشن تہاݙی پیور ہووے۔ اوندے علاوہ جیڑھا خیال اے ایجھے انداز دی تساں مطلب وونت کرو اوندی نظم دی خاص طور تے سرائیکی نظم دی کہ او کہیں وی ادب دے وچ اگونہیں کھڑی ہووے پچھتے نہ کھڑی ہووے تاں میں سپیشلی نظم دے اتے وی زیادہ کم کریندا پیاں میڈی بہوں جلد کتاب وی آ ویسی اور او وی ساری نظمیں دی کتاب ہوسی انشاءاللہ۔ تے ٻیو سئیں اساکوں اے ݙسیسو کہ جیرھے ویلے تساں سٹوڈنٹ ہوے اپݨی تعلیم مکمل کریندے پئے ہوے تعلیم جاری ہے یا مکمل کریندے پئے ہوے تاں اوں دوران جیڑھی تساݙی دلچسپی ہئی او شاعری نال کیویں بݨی ہے یا ہئی تاں او زیادہ کیویں تھئی ہے تے شاعری والا کرݨ اے جیڑھا سارا سفر ہئی اے تساݙا کیویں گزرے ایندے بارے اساکوں کجھ ݙسو جو کیویں تساݙا شاعری دے پاسے رجحان تھیا۔ میکوں جے تک یاد ہے غالبا میں اٹھویں کلاس اچ ہمی جیڑھے ویلے میں نظم لکھی ہئی اردو دے وچ۔ بیسیکلی ایک پیروڈی ہئی ایک مزاحیہ نظم ہئی تے ماحول ایویں ملے کہ میرے چاچو شاکر مہروی صاحب اللہ انہیں کو جنت چلا جا دے او شاعر ہن بہوں اچھے سرائیکی دے ہکا ساڈا گھر دیوار سانجھی آدھی دے وچ تاں انہیں دے جڑے ویلے گلی چو گزر دے آسے سڑے اندن شہباز علی پانی بھرا چائے گھنا تاں او آوݨ ونڄݨ رہندا ہئی تاں کجھ او سݨ سݨوا تھیندا پیا ہوندا ہئی کجھ اتھو او کوئی مصرع انہیں سݨ گھندیا سے اللہ سکول دے وچ سارے ٹیچر ہن علامہ عبدالرحمن صاحب اللہ انہیں کو جنت وچ علی جا ݙیوے او وی خود وی بذات خود وی ٻہوں اچھے شاعر ہن تے جیڑھے ویلے ساکوں پڑھیندے ہن اوندے وچ وی او شعر ٻہوں سارے ورتیندے ہن تاں او ہوں اوں دور اچ ہی جڑا نا شغف جڑا کوئی ہک دلچسپی شاعری نال شروع تھی گئی ہے اٹھویں اچ میں شعر آکھیا ہی تے اوندے بعد میں شروع اردو شاعری کول کیتی توک بندی اردو دے وچ شروع کیتی جڑے ویلے میڈے چاچو فوت تھئن اوندے بعد سرائیکی شاعری والے پاسے میں آیا ٹھیک تاں شروعات جی میں تساں دسایا کہ تساں اردو شاعری نال کیتی ہے بھلا اردو کول سرائیکی شاعری دے پاسے جی او جیڑھے ویلے جیڑھے ویلے چاچو فوت تھئن چونکہ او سرائیکی دے شاعر ہن پہلے تاں ہو نوئی کوئی نہ ہی سرائیکی شاعری نال اتنا دلچسپ بس سنڑݨ دی حد تک ہئی لفظیں دا ہی پتہ کوئی نہ ہی لگدا سرائیکی دے جیڑھے سارے اپنے خالص لفظ ہن پتہ ہی کوئی نہ ہی ہوندا انہیں دی وفات دے بعد ہک رسالہ انہیں دا الطارق دے ناں نالو کڈھن دے انترے مہینے دا او کچھ پیڑھن تے اون دے بعد ہک اپݨے اندروں ہی ہک انسپائریشن آئی ہے کہ چونکہ چاچو تاں فوت تھی ڳئے ہن سرائیکی شاعری اپݨی ہک ماء ہک محبت ہک تھی ڳئی اپݨی زبان نال اپݨی مدر لینگویج جی ہاں مدر لینگویج نال تھوڑا جیہاں میرے کزن ہن غلام جیلانی اوں وی بڑا میکوں موٹیویٹ کیتے کہ میں ݙوہڑا پہلا لکھیا وی اپݨے چاچو دی یاد دے وچ تے اوندے بعد او اصل جیڑھا جیڑھی وجہ ہئی او ایہا ہئی کہ اپݨے چاچو دی شاکر صاحب دی وفات دے بعد ہی

مشاہدہ تہاڈا بڑا پاورفل ہونا چاہیدا ہے۔ ایہو جیہاں شاعر وی گزرے ہن ساڈے سرائیکی ادب دے جنہاں دا مطالعہ نہ ہووݨ دے برابر ہے۔ مشاہدہ ہی بیسیکلی مطالعہ ہے نا تساں مشاہدہ کریندے ہوے اپݨے ارد گرد دا ماحول ݙیدھے ہوے چیزاں کوں ݙیدھے ہوے اتھوں تساں تہاڈے اندروں او وی ہک قسم دا مطالعہ ہے تساں کائنات کوں پڑھدے پئے ہو تساں نیچر کوں پڑھدے پئے ہو تساں لوگاں کوں پڑھدے ہوے لوگاں دے ݙکھ پڑھدے ہوے او ایندے کول ٻیا اچھا کیا مطالعہ مطالعہ تاں ہی چیز کوں بوسٹ کریندا ہے تہاݙے مشاہدے کوں ہی بوسٹ کریندا ہے مطالعہ مطالعہ کرݨ نال تہاکوں تھنکنگ ملدی ہے تہاݙا جیڑھا ویو ہوندے چیزاں کوں ݙیکھݨ دا انداز ہوندے او تبدیل تھی ویندے تاں میں سمجھداں کہ مشاہدہ او اگر معتبر ادب کریئٹ کرݨ واسطے مائیکرو لیول تے بلکہ نینو لیول تے تہاݙا مشاہدہ ہووݨا چاہیدا ہے نیچر دے بارے دے وچ تہاݙے ارد گرد دے انوائرمنٹ دے وچ تہاݙے لوکیں دے وچ اپݨی ثقافت اپݨے سماج اپݨی ریاست سیاسی جو وی جتھاں وی تساں رہندے پئے ہو مطالعہ اوکوں بوسٹ کریندے تہاڈے مشاہدے کوں مطالعہ وی لازمی ہے ایندا اے مطلب کوئی نی کہ تساں مطالعہ نہ کرو مطالعہ وی لازمی ہے مطالعہ نہ کریسو تہاکوں پتہ مطلب تساں اوں چیز کوں تہاڈے اینگلز ای کون ہوسن چیزاں کوں ڈیکھنڑ دے۔ سائیں اے ڈسیسو کہ تساں دی اپنڑی جیڑھی زندگی گزری ہے ایندے وچ کوئی اینجھا خیال ہووے کوئی اینجھا واقعہ ہووے کوئی اینجھی گالھ ہووے جیکوں تساں چاہندے تاں ہیوے کہ میں اینکوں لکھاں، اینکوں شاعری دے وچ بیان کراں، لیکن او ڈکھ، او درد یا او خیال یا او گالھ او تساں نیوے بیان کر سکدے، او گالھ ادھوری رہ ویندی ہے۔ کوئی اینجھی گالھ اگر ہووے تاں۔
اوویں تاں ہر گالھ ای ادھوری ہے، کوئی گالھ ای مکمل کوئی نی، جیڑھی گالھ ای تساں ڈیکھو، گالھ مکمل تھی ونجے تاں ول تاں خاموشی ہے۔ ویسے میں ہک جیڑھی چیز تہاڈے نسٹالجیا دا حصہ بن ویندی ہے۔ کہیں پیارے دی جیڑھے ویلے کوئی اچانک جدائی تھیندی ہے نا تاں او ہک تہاݙے جیڑھا کوئی ٻہوں قریبی تہاݙا عزیز ٻہوں پیارا بندہ ہووے تے اچانک تہاݙے کول وچھڑ ونڄے جدا تھی ونڄے او تہاݙی نسٹالجیا دا حصہ تھی ویندے۔ او نہ چاہندے ہوئیں وی تہاݙے جیڑھے نا لاشعور دے وچ او ہک جیڑھا ݙکھ کھڑا ہوندے او ہک جیڑھی کیفیت کھڑی ہوندی ہے او تہاݙے روح دے کینوس دے اتے او پکچر بݨ ویندی ہے۔ اوندے اتے جیڑھا ہے نا او پینٹنگ تھی گئی ہے۔ او تساں جیڑھے ویلے وی شاعری کریندے وے کوئی نظم لکھدے وے کوئی غزل لکھدے وے اوندے وچ او تساں نہ چاہندے وی او موضوع وچ آ ویندے۔ اور میں وی میں جہاں تک سمجھداں کہ جیون دے بارے دے وچ موت دے بارے دے وچ جیڑھا اے ٻہوں قلیل جیڑھا ساکوں وقت ݙتے اللہ سئیں نے تھوڑی جیں وی تھی ہے۔ ݙیکھو مطلب پتہ ای نی لڳدا اساں اگر اپݨا کل ݙیکھوں شیشے دے سامݨے کھڑ کے ݙیکھوں پتہ ای نی لڳدا وقت کتنا تیزی نال گزردا پئے۔ اے ٻہوں جیڑھی تھوڑی جھیں وتھی اے ایں چیز کوں میں کوشش وی کرینا بیان کرݨ دی تے میں بیان نی کر سڳیا حالی تک اور میرا خیال اے بیان تھی وی نی سڳدی۔ سائیں اساکوں جیڑھے لوگ فالو کریندے پن اساڈے فیس بک پیج کوں لائک کیتی پن تے اساڈے انٹرویوز وغیرہ ڈیکھدے ہن او زیادہ تر نوجوان شاعر ہن جیڑھے کہ ہن شاعری شروع کریندے پن تے انہاں کوں تساں کیرا میسج ڈیونڑاں چاہسو کیڑا سنیہا ڈیونڑاں چاہسو شاعری دے حوالے نال یا لکھ ادب دے حوالے نال کوئی اپنی گالھ ہووے جیڑھی تساں انہاں تک پہنچاونڑاں چاہو کوئی گائیڈنس ڈیونڑاں چاہو انہاں کوں بالکل گائیڈنس تاں خیر جیڑھے بزرگ ہوندے ہن جیڑھے اپنے کول میں تاں آپ ہلی سکھنڑ دے مراحل انسان ساری زندگی سکھدا رہندے میں آپݨے ایکسپیرینس شیئر کریساں آپݨے نویں لکھݨ آلے دوستاں نال کہ تساں آپݨی کریئشن دے اتے آپݨی تخلیق دے اتے توجہ ݙیؤ چھوڑ ݙیؤ ایں چیز کوں کہ تہا کوں دی آؤٹ تساں اگر مشاعرے کوں سٹینڈرڈ بݨیسو واہ واہ کوں داد کوں سٹینڈرڈ بݨیسو تساں واہ واہ تے لڳ ڳئے وے تاں سمجھو تساں پنی تے لڳ ڳئے وے تساں تہاݙا شاعر مر ڳئے تساں اپݨی تخلیق دے اتے توجہ ݙیو تساں جو وی لکھدے پئے وے جیڑھی وی چیز لکھدے پئے وے تساں اوندا اے سوچ کے لکھو کہ میں ہک ماسٹر پیس جیڑھا ہے نا او تخلیق کرݨے کہیں کوں پسند آوے نہ آوے لوک پسند کریندے نی کریندے میکوں ایندا اتے لوک تنقید کریسن کوئی مسئلہ ہی کائنی کوئی ایشو کائنی ایندے وچ تہاکوں جیویں چنگا لگدے تساں اوویں لکھو تہاکوں جیویں اچھا لگدے ہک وقت آسی کہ لوگ تہاکوں فالو کریسن لیجنڈ دی تعریف ایہو ہے کہ جیڑھا اپنے وقت کول بہوں اگوں چلدا پیا ہووے او لیجنڈ ہوندے وگ لوگ اوندی اوں ویلے قدر نی کریندے تاں میں اپنے دوستیں کوں اپنے بھراویں کوں اپنے کولیگز کوں ایہو ہی آکھساں کہ تساں اے جیڑھی پروفیشنل جیلسی لابنگ ہر چیز کول انہاں دی کوئی حیثیت کوئی نی مشاعرے کوئی سٹینڈرڈ کوئی نی تساں اپنا ادب تخلیق اچھا شعر جیڑھا ہے نا او کوئی دنیا دی طاقت توں کونی روک سکدی او سفر کرویسی او ڈسیسی میں کیندا شعر آں او اپنے شعر دا حوالہ ضرور ڈسیسی تاں اپنے مطالعہ کرن مشاہدہ کرن۔ اپݨے اساتذہ کوں وی پڑھن پڑھݨا وی چاہیدا ہے لیکن اپݨا ہک دڳ اپݨی ہک اسلوب نال شاعری کرن کہیں کوں فالو نہ کرو کہیں کوں متاثر تھیوݨ دی ضرورت کوئینی اپݨی ڳالھ کرو اپݨے رنگ اچ ڳالھ کرو او بڑی پاورفل ہوسی
تے مرشد ویندے ویندے اساکوں اپݨا کلام سݨا ݙیؤ کوئی جیڑھا ایں ویلے تساڈے تے بکا ذہن تے آیا کھڑا ہے جیڑا دل آ کے سناون تے کوئی نظم کوئی غزل۔
میں غزل دے کچھ شعر سنوینا۔ جی بسم اللہ۔ کچے گھڑیں اتے پھل بناون والیاں نال۔ واہ واہ۔
کچے گھڑیں اتے پھل بناون والیاں نال۔ اکھیں بدھن ویندے پئے ہیں خواب دے جالیاں نال۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ ہر ہک رنگ دی ڈولی دے وچ روح کوں بوئڑیا ہیسے ہر ہک رنگ دی ڈولی دے وچ روح کوں بوئڑیا ہیسے اللہ سئیں دا سوجھل ہوندے اساں کالیں نال
اور ڈان دے کٹھے پریں کنوں ٹردے آندے پئے ہیں ڈان دے کٹھے پریں کنوں ٹردے آندے پئے ہیں تتی دھپ وچ تتی بھوئیں تے تپدیں چھالیں نال۔
اور ٻیر دی ہر ہک ڳکڑ وچو کھجاں ڄمجاں ریہاں۔ واہ واہ کیا بات ہے بہت سوہنا ٻیر دی بنتا ہر ہک ڳکڑ وچو کھجاں ڄمجاں ریہاں۔ واہ گھوڑیئیں آلے بھڑدے رہ ڳئے ݙاندھیں آلیاں نال۔ ہائے ہائے۔
مہربانی سائیں۔ بہوں مہربانی سائیں بھلا تھی ونجے تساں ساکوں ویلا ݙتا ہے تے۔ تہاݙی محبت ہے ذرا نوازی ہے۔ اے محبتاں تہاڈیاں یاد رہسن ہمیشہ ویلھا یادگار تھی گئے۔ بالکل ایویں گالھ ہے تے میں اپنے سرائیکی ریت تے ڈیکھن آلے سارے دوستاں سجناں متراں بیلیاں کول اتھاں ہی اجازت چاہساں تے تہاڈا میزبان شمائل موہنا ساڈے کول اجازت چاہندے تے انشاءاللہ حاضر تھیسوں ولا بہوں جلد ہک نویں انٹرویو دے نال اتنے تک اللہ دی امان آمنے۔